Zelal Musa endama Hilala Zêrîn im. Ez hîvdeh salî me. Ji xwe yazdeh salî, duwazdeh salî ez tevlî beşê hunerî bûm. Destpêkê ez di mal de xaltîk û dayika me ji xwe di nav hunerê de ne. Malbatek me ne dûrî hunerê bû. Malbata me yên dayika min hunermend e, xaltiya min beşê xwe cihê xwe di nava beşê govendê digir destpêkê. Piştre bûrê vebera tev çandê. Yanî min destpêkê ji wa girt huner. Ez piştre çûm navenda Hemedşêxo li wê derê. Sala yekemîn ez min beşê muzîkê cih xwe girt. Piştre min beşê şano dît, min ew bêhtir dihanê zî xwe dît. Ez tevlî beşê şano bûm. Şeş sala jî ez li navenda hemûçî xwe di beşê şano de bûm. Li Hîlala Zêrîn jî ji xwe şeş mehan jî Anatoliyek perwerdak hat avakirin. Ez jî li ser vî esasî tevlî Hîlala Zêrîn bûm. Piştî şeş mehan me berhemê xwe avakirin. Em bi Ez di sê şanoya de micê xwe girt. Em hene û aşî di baskê çikê de û jina bi tenê. Ji xwe em li vê de tevlî du festîvalan jî bûn li li Firatê. Tevlî Mehrecana Mîtan bûn û li vê derê jî ya şehîdiyek da em du caran tevlî bûn. Ji xwe ez pazdeh salî bûm ez tevlî Hîlala Zêrîn bûm. Ez ne tenê beşê şano di Hîlala Zêrîn de dibînim, ez di beşê muzîkê de jî cihê xwe digirim. Amûrê me ku yê ku ez bi kar tînim ritim û gîtar. Malbatê ji min re digot yanî fêrî tembûrê bib lê me min tembûr daha nêzî xwe nedît. Me gîtar bêhtir nêzî xwe dî. Ez fêrî gîtarê bûm û malbat jî li hember min nesekinî. Malbat jî li hember li hember min nesekinî negotin. Derbasî hunerê ne yenî eksî wê ku malbat malbatek me ya hunerî ye. Bêhtir xwestin ku ez di nav hunerê de mezin bibim. Ji xwe di Hîlala Zênîn de jî ez koma sêra zênîn de cihê xwe digirim. Ez bi ritim derbas dibim. Li navendê ji xwe em alîkariya hev dikim. Meselen şano di çi ji me re pêwîst be Hevalê me yê ku mastêra zênî alîkariya me dikin û him ku mastêra zênî jî çi pêwîstî hebe em yanî ez bi amûra xwe re tim ez tevlî komê dibim. Ji xwe bernameya me ya hebû tunebû jî em çêdikin di nav beşê xwe yê şano de. Ev bername armanca me jî ye ku em çanda xwe biparêzin, zimanê xwe, hebûna xwe, xweparastin, Biriya van bernameyan yanî ne tenê em bernameya pêşkêş dikin, em biriya va bernameyê em sûdê jê digirin. Gava ku me xwe nas kir, me xwe parast em dikarin civaka xwe jî derdora xwe biparêzin. Berhemê ku huner huner ava dike meselen bernameyê ku em çêdikin hem civaka me diparêz hem em bi xwe. Em tên parastin, em tên avakirin, em xwe nas dikin, em bêhtir civaka xwe û derdora xwe bêhtir nas dikin. Gava ku em li dîrokê vedigerin em çanda xwe, zimanê xwe, hebûna xwe em diparêzin. Bi riya destanê xwe, muzîkê xwe em bi riya wê em xwe nas dikin û xwe ava dikin. Ez bi riya hunerê hebûna xwe nas dikim. Ji xwe di pêşerojê de em ez dixwazim em deha koma xwe berfireh bikin, mezintir bikin, pêş bixin. Wekî derhênerekî, wekî lîstikvanekî herî xurt min amûr hilbijartin ji bo ku dema ku em şaneyokê yan muzîkalekê çêkin ez wekî him lîstikvan him muzîkjen him dengbêj ez cihê xwe di nav de bigirim û ji bo civakê jî ez dibêjim meselem vegerin hebûna xwe hunera xwe hûn çiqas hunerê bikin ewqas hebûna xwe û pêşeroja xwe hûn nas didin.